Intant aħna qegħdin hawnhekk sabiex nilqgħu magħna l-ewwel mistieden, għandna fotografu professjonali, ħabib antik ukoll u nilqa' miegħi lil Kevin Qasa. Kif inti Kevin l-ewwel nett? Mhux ħażin għaddejjin.
Grazzi tal-istedina wkoll. Grazzi anzi li lqajt l-istedina tagħna sabiex tkun magħna. Kemm toħodna lura l-karriera tiegħek fil-fotografija għaliex inti mhux biss mort fil-fotografija bħala fotografu imma anki bħala għalliem ukoll tal-fotografija. Issa l-karriera, min karriera uffiċjali waqfet at about 41 sena. Mamma mia. Bdejt żgħir u dejjem dejjem bqajt għaddej. Però sintendi għadni attiv fuq affarijiet oħra. Jiena ħaġa li nsib tajba huwa li Nipprova, anke karattru tiegħi, dejjem infittex affarijiet ġodda. Sewwa. X'nagħmel, challenges ġodda. Ekku. Jekk m'għandix qisu challenge imbagħad in, in, tibda din naf tintela', tibda titgħażżen, etcetera, etcetera. Allura dejjem nipprova naddatta għaż-żminijiet li kelli. Kemm, kemm ilu li ħadt il-pensjoni, jiġifieri anke dawwart ħafna affarijiet. Sewwa, int, inti wkoll mort, mort fil-kitba mill-aspett. Mort fil-kitba wkoll, eżattament. Fil-fatt dik kienet ħaġa li batti su xi tnax-il, tnax, tlettax-il sena ilu. fejn anka tru meta kont nagħlem il-fotografija anka l-MCAS, l-Università u privatament, kont nara ħafna illi pereżempju l-istorja ta' Malta tal-fotografija kienet abbandunata, ħadd ma kien qed jagħti kasha kienet qed tintilef. Interessanti din.
Kważi ma nkiteb xejn ħlief ftit affarijiet. Ħafna forsi jiftakru f'Ellis u qisu nieqfu hemm. Kien hemm mijiet. ta' nieq u kien hemm ukoll fotografi internazzjonali li magħrufin mad-dinja kollha però lanqas ħadd ma jgħid li bdew Malta. Interessanti dik.
Through research jiġifieri wasalt illi biex lajt dawn iċ-ċertu stejjer biex ħarġu fl-apert u qegħdin hemm jiġifieri akkademikament bir-referenzi fil-kotba tiegħi biex dak li jkun jista' jiċċekkja u jkompli jistudja fuqhom għax hemm ħafna x'aktarx. Huwa importanti ħafna. x'tistudja.
Jiġifieri dawn l-aħħar snin intlaqt ħafna fuq fuq dit-tip ta' riċerka fil-fatt. Għax kien hemm din dan in-nuqqas u ridt ridt qabel ma nitlaq jien għall-inqas jibqa' ċertu informazzjoni sewwa fuq kif bdiet il-fotografija f'Malta, il-fotografi li kien hawn validi u li kien hawn u anke ċertu affarijiet li saru. Pereżempju anke akkademikament jiena meta bdejt il-fotografija, Ma kinitx mgħallma ġo Malta akkademikament, ma kien hawn xejn. Jiġifieri kulħadd jibda bħala dilettant biex ngħidu hekk. Eżatt, dik hi l-kelma, jiġifieri bħala. U qisek tesperimenta inti jew titħarreġ barra naħseb hux hekk kienet? Barra, barra dak iż-żminijiet, jiġifieri meta kont bdejt kemm, kemm. kemm tiflaħ tħallas flus biex tmur f'università barra. Ġifieri ma kienx hemm lanqas dawn l-affarijiet tal-Unjoni Ewropea li forsi jtuk grant, ma kien hawn xejn hu. Allura tiddara tara xi tivvinta mill-kotba, ssaqsi ħafna mill-photographers fil-bidu tal-karriera tiegħi. Fil-fatt hekk kont se nsaqsik, kien ikun hemm Fil-bidu le, kienu jingħalqu għax kulħadd kien jibża'. Kulħadd iżomm is-sigriet għalih.
Kien jibża' li qed toħodlu x-xogħol u dak. Fil-fatt. Fil-fatt hawnhekk qegħdin naraw anki ritratti inti fil-lecture ja. Hawnhekk l-MIPP eżatt. Ekku. Fil-fatt dan huwa premises ir-Raħal Ġdid li bis-saħħa ta' 25 sena xogħol kemm kont President tal-Għaqda. Tal-Għaqda tal-Fotografi. Dak xtrajnieh irnexxielna nixtruh huwa attwalment tal-Soċjetà tal-Klabb. Prosit.
Allora dejjem kien hemm affarijiet x'tagħmel. Pereżempju din l-oħra li kienet iddejjaqni li ma kienx hawn korsijiet tajbin hawn Malta biex titgħallem fotografija. Meta bdejt anke nirsisti u nippuxxa biex isiru dal-korsijiet, bdejt niġi attakkat ħafna jien anke minn fotografi oħra. L-istess storja, għax qed tgħallem il-ħaddieħor, għax m'hawnx biżżejjed xogħol. Is-soltu. Li li hija ħasra jiena nemmen. Thank God hi ma tantx tagħti kashom dal-affarijiet tibqa' għaddej. Jiġifieri hu finalment, finalment irnexxielna bis-saħħa anke ta' ċertu Stephen Vella li kien direttur l-MCAST, irnexxielna nagħmlu degree ġol-MCAST tal-fotografija. Tal-fotografija. Kienet l-ewwel waħda akkademika qabel ma kien hawn xejn. Prosit, prosit. U llum anke hemm ċertu diversi Credits li tista' tagħmel ukoll l-Università. L-interess
huwa huwa fiż-żgħażagħ jew inkella f'nies ta' ċertu età? Ħa ngħidu hekk. Il-fotografija diffiċli ta' tant tant qed tagħmel qabżiet malajr issa sewwa f'teknoloġija u sewwa fil-ħsieb. Il-mobile, ara, l-ewwel id-diġitali bidel is-sitwazzjoni bl-ikrah. Jien naħseb imma il-fatt, ma nafx taqbilx miegħi, il-fatt li qabel kien ikollna dik iċ-ċertu eċitament, inti ħadt ir-ritratt, u tistenna, tistenna biex ħa tiżviluppah, tara jekk ġiex tajjeb, aħna min-naħa tagħna, ġifieri qed ngħid bħala inti tal-familja. L-istess, u ma tafx x'jista' jmur ħażin. Illum il-ġurnata l-fatt ħadtu r-ritratt, Inti rajtni, rajtni nieħu ritratt qabel bdejna. Intilfet dak il-misteru, dak il-misteru intilef. It's totally another ball game. U issa bil-famuż AI li dieħel, se tkun tarġa Pandora's kif jgħidu l-Ingliżi Pandora's box oħra miftuħa, ġifieri ma nafx fejn se mmorru. Mhux il-fotografija biss, l-arti viżiva kollha. Tant qed qed iżżid fil-perfezzjoni, dal-aħħar ħareġ programm mhux se nsemmih għax imma ħareġ programm li huwa għandu sa- jaqsam mal-AI li huwa fenomenali. Huwa b'xejn Tista' tagħmel kollox bih, ġifieri. u dan. kollox bi b'kitba. Xi- X'inhu dal-AI? Forsi ħafna minn nies jisimgħu Eħe, l-AI. forsi eħe, u għaliex dan ħafna l-affarijiet. ħafna Fil- fil- Fil-dak ta' tiegħi huwa, l-AI huwa l-iktar fl- Artificial fl-image making.
intelligence, Eħe, ekku. artifi- Imma da huwa huma programmi tant huma evoluti li inti tikteb xi trid ġo ritratt u r-ritratt aw il-programm jagħżillek ħafna biċċiet ta' ritratti minn database ta' biljuni, jekk mhux triljuni ta' ritratti. U jikkomponejlek dar-ritratt. U lest.
Ġifieri tista' terġa' tirtokka, tista' terġa' tirranġah naqra jekk ma jogħġbokx tgħidlu tini tliet verżjonijiet oħra. Għall-mod tal-kelma nista' ngħid jiena ara l-ġimgħa l-oħra mort qed nara mort il-Ġappun għall-mod tal-kelma u ma tkunx mort il-Ġappun. Hawnhekk qed narawk fil-fatt Anki barra minn xtutna, għax hekk. Eh, għax kont konna kont nallem anka barra ġifieri pereżempju għax dejjem kont hawnhekk pereżempju ċ-Ċina. Mhm. Kont mort niġġaġġek sabiex intar fotografija ta' 70,000 ritratt. Beijing.
Ma mija. 70,000 fizika, physically ġifieri. Kif qed naraw hemmhekk inti? Titidolk għam kienu għamlu sistema ġifieri biex tipprova tnaqqas mill-ewwel, imma kienet erba' ijiem. Lajt għajnejk. Ritratti għajnejja moħħi u kollox. Imma esperjenza sintendi. Eh, għaw per eżempju kienu ġew il-Discovery Channel Malta, kont kont għamiltilhom il-loġistika ta' ċertu xogħol. Hawnhekk l-Indja ma' second in command wara d-Dalai Lama. Dan huwa il- l-economical adviser tad-Dalai Lama, li huwa għandu kważi iktar power mid-Dalai Lama. Għax huwa l-ekonomiku. Dal-ekonomiku.
Eżatt, eżatt. Kont nagħmel ħafna, per eżempju, l-Armed Forces ta' Malta, l-AFM, kont ngħallimhom il-fotografija tal-press biex jiġbdu ritratti ta' inċidenti u dal-affarijiet. Sewwa, sewwa. Kont nidħol f'ħafna affarijiet. Dar ritratt huwa xi ħaġa li ftit forsi jarawh, hija l-photo finish tal-marsa taż-żwiemel. Wow!
Dak kien l-istess kont għamilt xi tliet snin immexxiha jien u kienet uġigħ ta' ras kbira ġifieri għax il-magna ma tantx kienet perfezzjonata wisq u xi kultant tieqaf u immaġina jidħlu viċin il-żwiemel u ħadd ma jaf min rebaħ. U żgur, u żgur, kulħadd jgħid li hu. Mhux l-ewwel darba jiġu l-pulizija minn hemm ġifieri.
Mamma mia. Dana kif konna qed nitkellmu fuq il-kotba huwa l-aħħar ktieb li ħriġt reċenti li huwa l-protagonisti ta' tal-fotografi Maltin ta' wara t-tieni gwerra, minn 1945 il-qoddim. Dawn huma isom ehm, pen portraits ta' kull fotografu li ħafna minnhom ħdilt magħhom jew kont nafhom għax dawn huma reċenti. Eżattament.
Qed tifhem allura wara l-gwerra. U eh, bekk bekk eh, Dawn se jibqgħu anke għall-istudenti biex jirreċerkaw, għax pereżempju ħaġa li kienet iddejjaqni anke meta qed ngħallem fiha l-università u l-MCAS, pereżempju ssemmilhom l-istudenti jitkellmu fuq fotografu favorit u dejjem joħorġulek fotografu barrani. Isna aħna m'għandna xejn hawn Malta. Għandna daqs dawn fotografi. Ma jafux.
Allura l-idea kienet illi dejjem nipprova nibqa' ngħallem u nibqa' inqajjem l-awareness tal-fotografija Maltija. Ħaġa li ftit forsi jafu, min mhux intiż f'dawn l-affarijiet, illi l-fotografija Malta daħlet biss sena wara li ġiet ivvintata. Ġifieri fejn s-soltu aħna dejjem tard. Jiġifieri tajjeb li ngħidulhom meta kien dan.
1840. 1840. U l-fotografija ġiet ivvintata Franza 1839, jiġifieri just sena wara. Daħlet Malta. B'kumbinazzjoni. U min kien il-fotografu li kien Franċiż?
Kien Franċiż li kien hawn Malta.
L-imperatur Franċiż hawn, ġifieri kien ipinġi. Sewwa, sewwa. Ċertu Verne.
Eh, fil-fatt huwa pittur famuż, ġifieri. U meta ġiet ivvintata l-kamera l-ewwel darba fi Franza, mhm. da kien għamel deal ma' min għamel il-kamera biex silfu l-apparat biex hu mar l-Eġittu u beda jiġbed ċertu ċertu landscapes u hekk biex jużahom fil-pittura. Sewwa. On the way back kellu jieqaf Malta l-kwarantina bilfors. Sewwa. U sakemm kien fil-kwarantina għamel ġiex ritratti tal-istatwa ta' Villena. Mela fl-Arkivji Nazzjonali se nsibu l-vapur probabbli li daħal bih. Il-vapur sibtu minn hemm fil-fatt, jiġifieri bin-nies u anke meta ħareġ. Ekku, ekku. Ir-ritratti ma nstabux, jaħasra, nafu li ġibed ġiex ritratti hawn. Dak iż-żmien mhux billa negattiva, ġifieri ritratt kien ikun fuq ħġieġ u fuq plejt kbir, ġifieri. Wieħed ingħata lill-Gvernatur Ingliż dak iż-żmien u l-ieħor lill-Librerija Pubblika. Elas dawk qatt ma nstabu. Kevin, inti minjiera, jiena nixtieq għandna programm, programm sħiħ biex inkomplu nitkellmu għax hemm ħafna informazzjoni, imma sfortunatament il-ħin huwa dejjem kontrina. Inti għamilt diversi pubblikazzjonijiet, imma qiegħed fil-proċess finali għal ktib li jmiss. Għal ktib li jmiss, eh, u bini jinteressa l-istorja kollha, sew tal-fotografija, sew ukoll il-karriera tiegħi u x'għamilna tul iż-żmien. Ekku. Dal-ktib huwa hekk, huwa autobiografija tiegħi, ġifieri huwa ktib again goff fi 400 paġna. Mamma mija.
Ehm, fih kważi kitba da' żewġ teżijiet. U xi ħames mitt ritratt ġew fih. Hawnhekk qegħdin naraw.
Hawnhekk qed naraw il-faċċata, ġifieri l-faċċata, il-cover u l-wara. U straight to the point. Għax jiena ħobb nitkellem dritt ħafna. Jien ma tantx indur mal-lewża wisq. Meta se jsir se jiġi varat dan? Il-lont se jiġi varat derwaqt f'Ottubru u eh, ikun għal-bejħ ġifieri minn hemmhekk il-qudiem. Prosit.
Qabel ma nikkonkludu, Hemm xi ħaġa li tgħid għamilt ħafna affarijiet, imma li għadni ma għamiltiex u nixtieq nagħmilha. Eh, iva.
Li għaw Malta jisir mużew tal-fotografija. Li li nġilet għalih u li nkellem il-dakull liħor u kullħat snin gbar. Sissa għadna ma wasallix. Nittamaw aħna qegħdin hawnhekk li l-qara. Fil-fatt għandek għandek ħafna għandek hawn ħafna żgħażagħ hawn li qed jgħidulek. Hemm l-affarijiet lesti hemm ħafna kollezzjonijiet inkredibbli, pereżempju hemm kollezzjoni ta' kameras li kollha jaħdmu ta' 2400 kamera, ġifieri dawn m'għandux fejn iqegħdhom. Mamma mia.
Ġifieri dej, kieku Mela. jkun hawn post, żgur illi se jkun. Nittamaw dal-appell fil-programm tagħna Kumplimenti ma jaqax fuq widnejn torox. Nisperaw, s'issa waqgħu ħafna torox, eh, ġifieri. Kevin, grazzi li għoġbok tkun magħna u nawguralek aktar u aktar suċċessi u aktar ħidma. Grazzi ħafna. Se mmorru għal ftit mumenti ta' riklami mbagħad inkomplu b'aktar mistednin.